Machiegni e winjo weche manyien kokelni kod an Ajwang' Junior. Okebe moro ma hike nie diere koro niendi to chamo oganda e od ang'ech bang' bende yude gi ketho mar temo kawo ngimane oko kende owuon kotiyo kanyo endi gi tol mar osiro paka. Ekane oyango weche gi eki ne AJ Media Chief Ombuti medo wacho ni jago ni endi ne jopiny ogoyo gono bang' bende ma ling' ling' owacho nodwaro ni mondo okaw ngimane oko kotenore gi weche moko mag ot ma bende ne ok oyangi ne e jopiny. E ji madirom mia ang'wen kod pradek gochiko oyudi kod midhusi marach mar korona kuom ji alufu adek mia ochiko kod pradek gabiriyo mane opim seche prariyo gang'wen mane okalo chien. Eka ne oloso e laro mar apisi mare moluor Mutahi Kagwe wacho ni oganda goeki ma bende gamo midhusi niendi oseidho nyaka ta malo madirom apar gachiel nukta ariyo e pacho kaendi. Bende kane oloso omedo kwayo oganda jo Kenya mondo koro niendi to omed keto chike goeki magayo midhusi niendi e rang'iny mowinjore. Jalar kom mar ker pacho kaendi kod otiko noendi mar Roots Party moluor George Wajakoya koro niendi tilieko ni kodek tiyo kod bende ogai mar ODM moluor Raila Amolo Odinga ma bende fwadho bandera mar Azimio la Umoja One Kenya. Maendi bende none ratiro kane omol gweng'gi ma Kisumo e kowacho ni jago niendi matalo Odinga to bende talo George Wajakoya. Piny owacho mamalo koro niendi to golo omenda ma balang' madirom bilion achiel nukta achiel ma bende dhi kedo e gi wechego eki mag kech e tend piny owacho mar Marsabit Wajia, Mandera to kod Turukana. Kane oloso kanyaklano niendi mar AJ, jamin wach e lo tend piny owacho medo wacho ni omenda ma balang' niendi gisegolo mondo koro niendi to dhi ores ogandago eki ma bende osebedo ka kale ngima niendi matek tweta. Jalar kom ker gotiko mar UDA laktar William Ruto ma bende en jalup ker ma pacho kaendi e koro niendi to omedo lero ni obiro golo manifesto mare e chieng' tich ang'wen mar juma niendi e alap mar tuke ma Kasarani e chakre saa ang'wen mokinyi kama bende igeno ni obiro dhi nyiso oganda go eki mag jo Kenya e gigo eki mobiro dhi timo kwa be dipo ni okawo loch obedo ker mar abich ma pacho kaendi. Ka watieko to magi e thuond weche. Okebe moro ma ike nie diere koro niendi to bila owito e od ang'ech bang' yude gi ketho mar temo kawo ngimane kende owuon. Ji madirom mia ang'wen kod pradek kod ochiko oyud kod midhusi marach mar korona e bang' jogo eki madirom alufu adek Mia ochiko kod piero adek gabiriyo pim e sechego eki mag prago ang'wen mosekalo chien. Jalar kom jatend piny owacho ma Kenya kod otiko mar Roots Party George Wajakoya koro niendi tilieko ni kidek tiyo machiegni kod ogaye mar ODM moluor Raila Amolo Odinga. Piny owacho koro niendi to golo omenda ma balang' madirom eh, bilion achiel nukta achiel madhi kedo gi wach mar kech e kauntigo eki ma kech otimie newa. Jalar kom ker ma pacho kaendi gotiko mar UDA Laktar William Ruto koro niendi to yango ne oganda ma jo Kenya ni obiro dhi ng'iso gi manifesto mare kochopo chieng' tich ang'wen mar juma niendi e alap tuke ma Kasarani. Mano ema kelowa e winjo weche manyien adimba kane okelni kod an Ajwang' Junior.